Kif qiegħedek, tajjeb? Naħseb tajjeb, inti taralek innifsek suppost ukoll. Imma
nix nara. Screen da eżek. Kent nagħmlu Mirko, jista' jkun ġibli mitromba. Nibdew? Nitlaqna.
Insarmilkom, nilqakom għal dal-podcast ieħor. Grazzi tal-li dejjem segwuna u s-sapport, u s-sapport li sib dal-jumej. Palma taraw, għanamlu level up, fi podcast u ħanitlu f'ħafna iktar dettal. Biex issa għanna ħafna segwaċi u l-aħjar li meta nkun qed niddiskutu fuq xi ħaġa eh, nitlu fid-dettal u sew fiha. Issa, dal-jumej kont jed vera fri u bdejt insegwi programm li jidher fuq it-television Malti. Eh, Pratikament diżastruż għal xiex? Għax ikisser dak kollu li għamilna u ddiskutejna fuq dil-podcast. Għax assolutament bla idea ta' xejn. Mela, il-paranormal, jew aħjar parapsychology, sewwa? Mela. Kollox huwa intertwined, x'jiġifieri? Dak li dejjem ngħid jien, kollox huwa magħqud f'xi ħaġa waħda. Fin-1975 kien hemm studju Czech-Russian fejn iċ-Ċeki u r-Russi kienu qed jagħmlu esperimenti. X'kienu qegħdin jagħmlu dawn? Kienu qed jaqbdu fenka Biż-żrameġ, il-fenka jitfgħuha u jħalluha fuq il-bajja ġol-laboratorju u ż-żrameġ jitfgħuhom ġos-submarin. Dawn iż-żrameġ kienu jgħaddu minn serje ta' test li kienu naqgħa vjolenti fuqhom fejn kienu jkunu imġagħla jkunu fi stress kif ukoll kienu jinqatlu. Meta kien jiġri dan, il-fenka fuq il-bajja kienet tirreġistra u tinduna li iż-żrami qegħdin in distress. Issa, l-esperiment ġie rreplikat kemm-il darba u somehow They're connected, somehow hemm communication, somehow hemm xi ħaġa li qed tibgħat frekwenza lil ħlejqa lil ħlejqa oħra u qed tgħidilha sma' jiena qiegħed in distress. U meta tkun iż-żermuġ kien imut, kien ikun sinjal ieħor, jiġifieri l-istess. Milli jidher l-emozzjonijiet jibgħatu Bħal sinjal, bħal frekwenza. X'voldieri? Il-qalb għandha parti li tissejjaħ intrinsic cardiac nervous system fejn il-qalb tipproduċi bħal enerġija qawwija li din qisha bħal moħħ żgħir fejn il-feelings tal-qalb huma kbar jekk mhux ikbar minn dawk tal-moħħ. Imma il-qalb tipproduċi enerġija bħal ma jipproduċi l-ġisem kollu. X'jiġifieri? Il-bniedem għandu tip ta' enerġija li aħna ma narawhiex. Imma jista' jkun li jkun hemm min jara u di hija fuq frekwenza. X'vol diri? Vol diri jekk xi ħadd ikun qiegħed down, ħażin, jaf tħoss l-awra li jkun qiegħed fiha. Jew inkella jekk tkun ilek ma tara xi ħadd jew tkun qed timmissja xi ħadd ikollok awra li hija inspjegabbli, tkun b'saħħitha ħafna. Dawn il-mumenti jistgħu jwasslu wkoll fejn in-nies jistgħu jaraw xi ħaġa stramba. Jista' jkun li dik il-frekwenza tolqot dawn l-esseri, dawn l-orbs li naraw fejn parti milli ħa jsir dalwaqt eh, mill-grupp tal-kuntatt u fuq Malta eh, ħa jagħmlu ħa jippruvaw jagħmlu CE5. Mela, eh, CE5 hija fejn nagħmlu tip ta' meditazzjonijiet u nkunu titilħaq ċertu livell ta' humbleness u kollok ċertu emozzjonijiet ta' mħabba jinnaf jew tkun għaddej minn xi perjodu li forsi tkun qed tissofri. Ehm, u da il-meditazzjoni forsi twaslek għal kuntatt. Ehm, mhux dejjem taħdem ovvjament, imma ġiet irreplikata xi darbtej jew tlieta. Hemm xi ħaġa, hemm dil frekwenza, dil enerġija li aħna ma narawx u li somehow in-nies ta' qabilna kienu jafu x'vol diri. Mela, nieħdu mill-aspett reliġjuż, meta fil-passat dejjem kellna rikorrenza għad-drogi, għal supplements li jistgħu jgħinu l-bniedem biex jihhensja il-dar kreattività u l-immaġni tiegħu, l-immaġinazzjoni tkun ikbar bil-psychedelics u affarijiet oħra. Allura dan waslet li x'aktarx min segwa l-podcast ta' Amon Hillman jaf xi ngħid fejn il-Kristjaneżmu letteralment kien fuq drogi fejn kienu jieħdu fluwids mill-bniedem u anki velenu minn tas-sriep. Fosthom kien hemm xi oyster ukoll li kienu joħorġu d-dgħajn minnu, il-vjola. Issa, tru ż-żmien, din waqfet u peress li kien hemm ħafna oxxenità, jekk min irid ifittex fuq il-Coin Greek, dak iż-żmien kienu jsiru ħafna affarijiet pastażi, ħa ngħidu hekk, fejn dawn maż-żmien itgħattew U ġew qishom le, dak ma kien xejn. Imma xirrid ngħid jien. In-nies ta' qabilna ma kinux imorru bħalma nagħmlu llum aħna l-knisja u joqogħdu jitolbu jinżlu għal kopp tejja ma affarijiet le xejn minn dan. Kienu jmorru jimmeditaw, jieħdu pjaċir, all right? Kienu jesperimentaw b'affarijiet biex forsi jilħqu in-nirvana. u kienu jippruvaw jirreplikaw dil-ħaġa. Iġi x'inhi dil-ħaġa? Dil-ħaġa ta' emozzjonijiet fejn l-emozzjoni ħajbat sinjal u forsi daw jidhru. Dik kienet il-ħaġa, għalhekk pereżempju f'xi paintings issibu bħal xmux fejn xulxin, bħal manna u Malta stess, għal min ma jafx, taħt l-art. Hemm ħafna affarijiet li jindikaw li daw kienu f'kuntatt. Forsi aħna tlifna dik in-naqra żgħira li kellna u ma nistgħux naqbżu dal-barrier imma jaf għad hemm minna li jistgħu jagħmluha dil-biċċa ta' xogħol. Issa, dil-podcast, dil-podcast kienet immirata biex naqsmu l-esperjenzi tan-nies ma' kulħadd, nesploraw, nanalizzaw l-istorja da ma tista' tmerr il-ħadd, ovvjament. Imma jekk Hemm esperjenza waħda li hija vjera jew ma kinitx fenomenu naturali, bħalma jgħid Mirko, hija wkoll werti tinvestiga. Mhux hekk Mirko? Issa, dil-podcast kienet immirata biex nagħmlu dan kollu u in a way mixjin bil-mod imma in-nies isegwuna, jibgħatulna l-esperjenzi u vera nieħu gost. Inkellem il-kulħadd, il-ħila dal-aħħar waqajtna għalura ma Il kulħadd ħa nwieġeb, serrħu raskom. Dil-podcast qiegħda biex inkunu flimkien nimxu f'direzzjoni tajba, mhux misleading. X'vol diri? Inġibilkom in-nies hawnhekk niddiskutu, nitkellmu, nixtieq inġib nies minn barra biex forsi itukom iktar spjegazzjoni u iktar fid-dettall. Imma ħa nwiegħedkom li f'kull podcast li ħa jkollna Ħa nidħlu fid-dettall sa l-inqas oġġett. Ħa jibda jkollna l-kit hawnhekk ukoll, ħa nagħmlu live dalwaqt. Kuntattu fuq Malta ħa jkollhom CE5 dalwaqt fi 28 ta' dan. Eh, ħudu ħsieb morru, ħa tieħdu pjaċir. Jiena jiena jaf niġi imma mhux ħa napprattika CE5. Ħa niġi ġast biex nara biss. Ehm, Apparti minn hekk, mela, x'irrid ngħidilkom? Jekk sejrin hemmhekk u sejrin bit-tir li ħa taraw xi UFO, mhix ħa taħdem hekk, le. Neħħuha minn raskom. Dan il-fenomenu jiddeċiedi li jidher meta jrid hu, x'volli jrid. Jekk aħna Sejrin għal dik l-oġġett, dal dak l-oġġett speċifiku, le, insew. Da hija xi ħaġa li tittaħdem fuq livell ta' emozzjonalità, x'voldieri? Voldieri li jekk bikun hemm biżżejjed emozzjoni qawwija fejn tkun vera l-emozzjoni, hemmhekk jaf ikun hemm xi ħaġa. jaf jaraw xi ħaġa. Mela, il-bniedem huwa magħmul minn enerġija u kif jgħid Bob Lazar, our body is the antenna, our mind is the container. Voldiri il-container għal xiex jetem, il-container jetem għall-emozzjonijiet, imma daw l-emozzjonijiet fejt imorru. Dik għasbu laħwa. Nirringrazzjakom u għallin miss, suppost għanna jkonna live fin-19. Peress li l-aħħar episodju mar tajjeb tal-esperjenza ħa jkollna iżjed bħalu u l-ġimgħa d-dieħla ħa jkollna tal-aħwa Bon Anno fejn ħa jitkellmu dwar il-Ġeħova. Il-podcast hija twila, hija interessanti wkoll, skużawni kont tikka naqra ħara għalhekk għamilna level up, alright ħa tindunaw li qiegħed ħażin ħafna f'dal-podcast imma skużawni moħħi ma kienx qiegħed 100%. Imma il-podcast tajba ħafna, grazzi u narakom.